Jiena Moira Scicluna Zahra u jiena illustratriċi. Qatt ma kelli pjan li nidħol fl-illustration. Meta kont l-Ingilterra, on the side, jiġifieri wara li kont immur il-lectures, kont noqgħod inpinġi u qisu erġajt skoprejt din l-imħabba għall-illustration. U lejn l-aħħar anke beda jidħolli xi xogħol, ġifieri xi ħadd jgħidli dak iż-żmien ikun ħajkun hemm xi party għamlilna poster, eżempju kont però ma kontx nimmaġna li nista' naħdem fiha dil ħaġa. Wara li għamilt seba' snin l-MCAST, mort Scotland għal ħames snin u hemmhekk l-iktar li għamilt xogħol għax kont freelancer totalment għal ħames snin u għamilt ħafna xogħol ta' illustration. Dik l-istorja bażikament tiegħi. Il-ħok tista' tgħid eh, biex li bqajt nagħmel illustration kienet li jiena dejjem qisu ħsibt li daqskemm hawn nies jafu jpenġu speċi ta' biljaw jien ukoll naf impenġi eh, ma naħsibx li qatt jista' jkolli xogħol. Imma meta bdejt nagħmel xogħol għan-nies u xogħol baqa' ġej u fl-istess ħin meta ma kellix xogħol ġej, xorta ridt inkompli npinġi, qisu ġismi jrid jagħmilha bilfors u moħħi. Għadni s'issa naħseb li qisu dik il-forte tax-xogħol tiegħi li niskeċċa malajr, ngħaġġel, qisu li npinġi qed ehm, qed nuri kważi anke l-personalità tiegħi fiha, mhux ġast qed nieħu referenza jew nħares lejn Pinterest u nipprova nikkopja xi ħaġa popolari. Bħala xogħol ta' illustration nagħmel kodba ta' tfal u nagħmel ukoll anka xogħol għal reklamar Ma nqas nista' ngħid li ma nippreferi għax xogħol ta' reklamar għalija huwa xogħol li nagħmel bħala stil anka meta su bħala hobby tista' tgħid. Fl-istess ħin il-kodba ta' tfal ukoll nħobb impinġihom ħafna. Ma nistax ngħid naħseb it-tnej sbieħ u t-tnej għalija it-tnej importanti li għandi varjetà li mhux inkollu qed nagħmel xogħol kummerċjali tista' tgħid u jew ħin kollu qed nagħmel kotba ta' tfal. Bħala inspiration għandi ħafna ġifieri, nħobb ħafna il-pop art movement, anka il-dada movement, għalkemm ma tanċider fi xogħol tiegħi, imma napprezza il-humor wara l-arti diki. Infatti, ġili nagħmel comics u wkoll mar-raġel tiegħi u għamilna Space Boy Dream li kien web comic li kien kollu fuq humor. Però bħala inspiration soħra joġobni ħafna Jean Julian, ġifier tista' tgħid naħseb l-iktar illustrator li joġobni minħabba l-fatt li jagħmel affarijiet vera vera sempliċi. U clever ħafna, Christoph Niemann u kol jagħmel simili ta' Jean Julian, l-istess affarijiet sempliċi ħafna, clever, ta' daħ. Dawk naħseb l-iktar. Mbatt, ovvjament, hemm narrativa fejn titħol illustration, minn dem kont inħobb nikteb jiena stejjer affaritek. Issa, eh, f'dal istadju għal-kem ġili nikteb kodba ta' tfal, Naf li hemm min jaf jikteb aħjar minni, ġifieri issa qisu ehm, I embraced il-fatt li jien aktar illustrator mill-li kittiba, imma li tkun tħobb tgħid storja u li tifhem li jekk pinġejt xi ħaġa dak minn qed jara qed jaħseb x'inhu jiġri fiha u dik anka xi ħaġa li qisu qenitni niżviluppa x-xogħol tiegħi li mhux ġast pinġejt persuna fuq karta jew background imma hemm xi ħaġa qed tiġri jista' jkun li tkun ambigwa imma imma min qed jara isu daħal ġo fiha u qed jipprova jimmaġina x'inhi l-istorja. U mbagħad hemm ovvjament eh, il-kotba ta' tfal fejn in-narrattiva pjuttost